Onda amandyr, oňa goşun berýänsiňiz diýip umyt edýäris. Çünki, akylly adam, geçen jumamyzda-da aýdyşymyz ýaly, wagyz-nesihaty özleşdirip, şoňa boýun bolýan adamdyr diýip aýtdyk. Ol biziň sözümiz däl, Allahu tebärik we tagalanyň sözi. Geçen jumamyzda Allahu tagalanyň Kurany kerimde akylly adamlaryň bäş sany sypaty bar diýip, aýaty kerimä görä Allahu tagalanyň, Sanaýan, akyl beren adamlarynyň edäýjek bäş sanak herekedini gowy görüp aýdan aýatlaryndan, hadyslardan aýdypdyk. Şolaryň dört sanagyny aýdypdyk. Birinjisi, akylly adam Allahu tagala eden wadasynda, olam haýsy wada diýipdik, hol, ruhumyz ýaradylandaky el-misakdaky wadamyz dogry boljakdygymyza, ybadat etjekdigimize, Şol wadasynda dogry durup, Allahu Tagalanyň buýurýan buýruklaryna boýun bolup, nehy edýän, gaýtarýan zatlaryndan gaýtmaklyk. Ana, şon, şo birinji sypaty, akylly adam şol wadasyny ýadynda saklar diýip aýdypdyk we mysallar, hadyslar getiripdik. Ikilenjisi-de sile-i rahym. Öz dogan-garyndaşlarymyz bilen, jigimiz, doganymyz, daýymyz, daýzamyzmy, şular bilen agzybir gatnaşykda bolmak, olaryň erbetligine we ýa gowulygyna seretmezden, baý we ýa garyplygyna seretmezden, Musulman we ýa musulmançylygyny doly ýerine ýetirýänligine ýetirmeýänligine seretmezden olar bilen aragatnaşykda bolup olara öz edýän haýyr hasanatlarymyzy öwretmeklik we öz gaçýan erbet zatlarymyzdan hem gaçyrmaklykda borçludygymyzy we akylly adamyň şol işi etmelidigini sile-i rahym garyndaşlary bilen gowy gatnaşyk sagatnaşmaklyklaryny aýdypdyk. Üçülenji sypatyda Allahu tagaladan akylly adam hemişe gorkup ýaşamalydygyny, Men Allahu tagala jeza beräýmesin, Allahu tagala näraza bolaýmasyn diýip, Allahu tagaladan gorkup ýaşamalydygyny, dördülenji sypaty-da eziz jemagat, kyýamat mahşer gününde, hasap gününde, hasabym erbet çykanlardan, nama depderçäm çep tarabymdan, arkamdan, ýeňsämden berlenlerden bolaýmaýyn diýip, hasabat gününi ýadyna salyp hereket edýän adamlar diýipdik. Galan dördüsinem şu jumada inşaallah bitirmekçi.

Ene, Allahü Tealanyň razylygy üçin sabr ederler diýýär. Ene, Allahü Teala sekiz sany akylly syfaty, şonuň biri näme? Sabr etmeklik diýip, Kurany Kerimde bize aýdýar. Allahü Tealanyň bize berýän kynçylyklaryna sabr etmeklik, eziz jemaat, Kurany Kerimiň diňe bir ýerinde, ýaňky aýatda däl, kän ýerlerde aýdýar. Allahu tagala bize kesel berip biler, bize musybat berip biler, bize bergidarlyk berip biler, näme kynçylyk bersede şol kynçylyklary Allahu tagala maňa söýüp synag edip berýändir, sabyrmy kanagatymy takatymy barlamak üçin berýändir diýip Allahu tagalanyň öňünde dogry durup oňa hiç hili näsabyrlyk etmän ýaşamaklyk biziň hemmämiz hemmämiziň borjumyz diýdi jemagat. Şonuň üçin Allahu tagala näme kynçylyk berse-de şoňa şükür etmeklik biziň borjumyz. Pygamber aleýhyssalatu wessalam näme diýýär bu barada? Likulli ra'sin bihi suda'un diýýär. Her kelläniň bir hili agyrysy bardyr diýýär. Bolubiler birinde käbirleri bolýar, ýaka ýyrtýarlar, Allah saklasyn. Ýagny çagasy aýrylsa näme Allahu Tagala meň çagamdan başga çaga görmedimi diýip ýa bolmasa has bir kesellige, kynçylyga uçrasa meň näme eden etmişim ba, näme etdimkä men täk men adama hiç hili zyýan edemok, adamyny allamok, pylan edemok diýip özüni bir arassa bir gowy päkize adam Allahu Tagalada oňa ýagny şol kynçylygy bermeklik bilen bir zulum edýän bir zalym edip gürleýärler näşükürlik edip. Na'uzubillah şol gowy zat däl ezizem. Allahu Teala söýen bendesine kynçylyk berýär. Könede öwlüýäler, pirler sagdyn, aladasyz ýaşaberseler, aglaberer ekenler. Onuň sopulary soraýar, Nämä beýle? Iliň-günüň içinde abraýyň bar, kem zadyň ýok, janyň sag, nämä aglaýaň? diýip soranlarynda, Allahu Teala söýýän bendesine kynçylyk, keselmidir, az-owlakdyr, bergidarlykmydyr, ýa şoňa meňzeş kynçylyk berýär. Bu günler mende hiç hili kynçylyk ýok, Allahu Teala näme menden söýgüsini aýyrdymyka diýip gorkýan diýip aglaýan ekenler. Ýagny Allahu Tealanyň berýän musybatyny Allahu Tealanyň söýgüsi diýip düşünmeli her birimiz. We şol kynçylyklara sabyr etsek-de Allahu Teala Kurany Kerimde näme diýýär, wada berýär. Innema yuweffas-sabiruna ejrahum bigaýri hisab, Sabyr edýän adamlara Allahu Teala bihasap sogap berýändir diýip aýdýar. Şonuň üçin her bir kynçylyga sabyr etmeli ki, bihasap bolan sogabyndan umydygär bolup. Ýene-de Allahu Teala Kurany Kerimde aýdýar, Innallaha ma'as-sabirin, ýagny Allahu Teala sabyr edýän adamlar bilen biledir diýýär. Şu taýda Innallaha ma'as-sabirin sözündäki ma'any alymlar, öwlüýäler nädip düşündirýär? Ma'a diýýäni gujak, gujaga. Bir gowy bir hany bir göz öňüňize getiriň, janu-jan bir dost bir-birini görmän-görmän görende gujak, gujaga atyşyp, bir-birini söýgi bilen, merhamet bilen ýatlap gürrüňdeş bolýandyrlar. Allah Tagalanyň her bir berýän kynçylygyna, musybatyna näme kynçylyk berse şoňa sabyr edip, şoňa şükür edip gezýän adam bilen Allah Tagala dost dost bilen gujak gujaga boluşy ýaly dostudyr diýdigi-de. Şonuň üçin ýadyňyza salalyň Eýýup Ra Radyýallahu anhum we radu anh Eýýup pygamber, Eýýup aleýhisselam on sekiz ýyllap gur diýip endamyny gur diýip ýatdy. Näme, Eýýup aleýhissalamy Allahu tagala ýigrenýärmi, söýenokmy? Elbetde söýýär, söýensoň berýär we söýýän bendelerine kynçylyk berýänligini we olaryň hem kynçylygyň garşysyna nähili şükür edip bilýänliklerini düşündirjek bolup Allahu tagala şolary bize öňder edipdir. Biziň durmuşda nämäni edemizde gowy boljagyny şolaryň durmuşyna beripdir we şolar durmuşda nähili bolmalydygyny öz durmuşlarynda ýaşap praktikada bize görkezipdirler. On sekiz ýyllap endamyny gur diýýä emma hiç näşükür bolup nämeden etmişim bar diýmeýä. Diýýän söznederi Kurany Kerimde Allahu Teala aýdýa Eýýup Aleýhisselam sözni. Rabbigfir warham we ente arhamur rahimin, ýagny, Hudaýa Sen maňa dert berdiň, Özüň şypasyny ber! Sen maňa rehim edýänler, Sen rehim edýänleriň iň rehimlisisiň, Sen maňa rehim eýle diýip, hiç Allahu Tagalanyň musybatyna näşükürlik etmedi. Sabr etdi, sabr etdi, sabr etdi. On sekiz ýyl geçenden soň Allahu Tagala bir şeýle bir suw çykartdy. Endamyndaky bar gurduny, ýarasyny bitirtdi. Ikilenji bir suw çykardy ýerden. Ol suwa suwa düşende-de, Eýýup alaýhyssalam nurlandy. Nämäň netijesinde bardy şoňa? Allatagalaň beren şol kynçylygyna, keseline sabyr edip, şükür edip ýetdi. Şol Eýýup alaýhyssalamdan biziň almaly tälimimiz näme? Allatagalanyň beren kynçylygyna sabr etmeklik, şükür etmeklik. Magtymguly atamyz aýdýar-a, Ençe ýyl Eýýup tenini gurtlar iýip ýatdylar, el-aýagyny baglaýyp, Ýunusy derýa atdylar. Ýadyňyza düşýän bolsa, Ýunus alaýhyssalamyň rowaýatyny gürrüň beripdik. Ol gämide bir adam artyk bolup, bir adamyny aýyrmaly boldular, çün bir adam aýyrylmasa gämiň üstünden, gämi batýardy. Şonda Ýunus aleýhisselam meýilli boldy, kä rowaýata, kä rowaýata meýilli bolmasa-da, elini aýagyny daňyp, suwa atdylar. Allahu tagala derhal suwa düşmäkä, suwuň içine düşmäkä, bir balygy ýuwutmaklygy buýurdy, ol balygyň içine düşdi. O näçe günläp balygyň içinde näşükür bolmady Ýunus aleýhisselam. Gaýta özüni günäkär tutup, näme? Ýunus ale, a, Ýunus aleýhisselam Allaha şükür edip, sabr edip, bu-da geçer, Allah Tagalanyň berýän kynçylygydyr bu diýip, Allaha sabr etdi. We eden duasy-da, La ilahe illa ente subhaneke, Inni kuntu minel zalimin. Allahy öwdi, Allah birdir, ondan başga ilah ýokdur we Allahy her hili nogsanlyklardan päkleýärin, men hakykatdan-da özüme zulum edenlerden boldum, ýagny günä iş edenlerden boldum diýip, özüni günäkär edip, sabr etdi-de gezdi. Şo balygyň içinde ybadat etdi-de, Allaha doga etdi-de, zikir etdi-de geziberdi. We gün geldi, Ýunus alaýhyssalamyň sabrynyň netijesinde Ýunus alaýhyssalam derýaň daşyna çykdy. Balygyň içinden daşyna çykdy we jennet bilen buşlanyldy. Ine, eziz jemagat, balyk içinde Ýunus niçe subhan okap geçdi diýýär Magtymguly atamyz. Şonuň ýaly bizem balygyň içinde däl, şu durmuşda açyk meýdanda, arassa howada bir kynçylygymyz başymyzda bar bolsa, şol kynçylygyň garşysynda näşükür bolmaly däl. Syn edýän bolsaňyz biziň durmuşymyzda narkomanlyk, neşe serişdeleri kän oglany ýakdy, kän gyzlary ýakdy. Şol zatlaryň hemmesi sabyrsyzlykdan, şükürsizlikden geldi diýsemem. Köp ýüzde segseni şu agzazaýa oglanlaryň ýüzde segseni bilen gürrüňdeş bolýaň welin, aý, söýgülisini alybilmändir, ejesi-kakasy wagtyndan ir ölüpdir, ýa çagasy aýrylypdyr, ýa agasy aýrylyp, aý, kynçylygym bardy, kelläm çydanakdy, Ýagny durmuşda bir zatdan ýanýada, çilime başlaýa, araga başlaýaň daşyndanam ondan adamyny bir biperwa edip şeýtan terbiýeleýä şo zatlara näşükür. Näşükligiň netijesinde barýada ol haramzada. Şo haramzadam ony näme eýeleýä. Onuň geroin çekdedi şo näşükürlikden. Onuň dünýede nä geroin çekdi oň kim nirde orny bar hiç ýerde orny ýok her kim ony gyraklada gyraklada gyraklada iň soňunda nirä barýa her kim ony ýigrenýän hala gelýä. Alla ýaşasy gelene gidýä özüni atýa, ýa Alla sagna gereginden artyk urmaly zadyny urýa, ýa özüni ýakýa, Hudaý sagna suwa gark bolýa. Netijede gowulyk ýok. Şu zatlaň hemmesi narkoman bolanlaryň ýüzde segseni, ýüzde togsany hatda näşükür bolup, näsabyr bolup şol ýola gelýäler. Başyna gelen musybada çekip-çydap bilmän gelýärler. Şonuň üçin, Hudaý saklasyn, çagalarymyza-da, özümiz-de öwrenmeli zadymyz, Allatagalaňyň berýän kynçylyklaryna sabyr etmeli diý jemagat. Allatagala Kurany Kerimde aýdýar, Siziň malyňyza, siziň hasylyňyza bir kynçylyk berip, ony azaldyp, o ýa oňa bir o bir bankrot diýeli kynçylyklary berip sizi synag edýäs diýýär. Eý, Muhammet aleýhisselam, sen git-de diýýär, Şol kynçylyklara sabr edenleri jennet bilen buşla diýýär. Bärde näme bar, eziz jemagat? Binamaz adam hiç haçan sabr edip bilýän däldir, sabr etse-de kynçylyk bilen edýändir. Binamaz bolup, hakyky sabr edibilýän adam hem uzak namazsyz gezýän däldir. Bir-biri bilen baglantyly zat. Allaha bolan iman kalbynda joşmadyk adama sabr diýilýän zat kyn gelýändir. We kalby Allaha bolan imandan, söýgüden doly adama-da binamaz gezmek kyn gelýändir. Şony hiç haçan ýatdan çykarmaň, eziz jemagat. We Pygamber aleýhissalatu wessalam aýdýar öz hadys şerifinde, As-sabru wal ihtisabu afdalu min i'tiqir riqabi we yudhilullahu sahib sahibahunal jennete bigaýri hisab. Haýsy bir adam Allah üçin sabr etse, Şol edýän işiniň gul azat etmekden-de sogaby kändir. Allahü Teala hasap soraman şol sabyr eden adamyny jennetine salýandyr diýýär Allahü Teala. Ýagny durmuşynda kynçylyk Kim jennete girýär diýýär hemişe. Hakyky imany bar bolan adam ahyr dowruga düşse-de jennete barar diýýär. Sabyr edýän adamda hökman bihasap soragsyz, sorag edilmän jenede salynar diýýär. Näme bilen bagly? Lä ilähe illallah bilen bagly. Çün Lä ilähe illallah diýip, Muhammedur Resulullah diýip, Allaha we pygamberine hakyky iman edibilýän adam bisabyr bolmaýar. Sabyrly bolýar. Şonuň üçin gaýrat edeýliň, Iza ahabballahu abden ibtelahu diýýär, Allahu Tagala bir bendäni söýse, şol adama musybat berer diýýär. Şonuň üçin başymyza bir kynçylyk gelende, bu bir Allanyň söýgüsi, bu bir Allahu Tagalanyň maňa kän sogap berjek bolup berýän näme, sowgady, synagy diýip düşünmeli. Şol şol düşünjede gezseň, inşaallah her bir kynçylygyňam, Sabyr bilen ýeňip geçersiňiz. Ine, bäşilenji sypaty edi jemagat, sabyr etmeklik. Altynjy sypaty akylly adamyň, Ýusallunas-sala, ýagny we akamus-sala, namazyny gaýym edýän adam. Namaz okaýan adam diýmedi edi jemagat. Namazyny gaýym edýän, dogry we dürs okaýan adam diýýär. Bu diýdigi, Namaz diýilýän zady men öwrendim diýip, diňe namaz okasam bolýar diýip gezmeli däl. Şol namazyň farzy näme, sünneti näme, wajyby näme, mustahaby näme öwrenjek bolmaly. Namaz üçin istinja gerek, täret gerek, gusul gerek, arassa egineçik gerek, arassa okalýan namaz okalýan jaýy gerek. Ol namazyň wagty gelende, namazyň wagty boldy, Allanyň maňa buýran buýrugynyň wagty boldy, tijenmeklik gerek. Niýet edip, kyblany tapyp, taýyn bolup durmaklyk gerek. Ana, şonuň üçin namaz diýilýän zada ähmiýet berip, namazyny doly-dürs okarlar akylly adamlar diýipdir. Pygamber aleýhissalatu wessalamym aýdýar, As-salatu nurul mu'mini, ýagny mu'min adam, musulman adamyň nury namazdyr diýipdir. Musulman adamyň ýüzüne nur berýän, durmuşyna her bir zadyna nur berip aýdyňladýan zat namazadyr diýipdir.